Yr unig felin wynt yng Nghymru ydy melin llynon, a dwi'n lesu'r lle allan a da ni'n rhedeg siop donuts o bob dim yn ganol Llanddysant yma. A mae gennym ni hefyd atyniad twristiaeth A cwpl o bethau eraill yn mynd o mlaen hefyd. Wel, es i brifysgol i astudio cerddoriaeth o bod dim. Ond wedyn nes i Lundan a nes i fynd amdan gyrfa coginio a nes i disgyn i fewn i y byd pwdins, so pastry chef da, da ni'n galw fo. Ac ddes i'n head pastry chef i ryw celebrity chef mowr yn Lundain o'r enw Marcus Waring. So dyna lle o'n i yn, uh, yn Knightsbridge yn y llefydd posh i gyd, ac oedd o'n brofiad. O'n i chydig bach ar goll pen o'n i yn 26 ar be o'n i eisiau gwneud ac ddys i adro o Lundan a nes i ddysgu fod yr felin wynt yma ar fi'n cau oherwydd oedd yn colli lot o arian ac am ryw reswm oedd gen i rhyw gut feeling bod o be oedd, oedd o'n i wedi dysgu yn Llundain um, ella am gweithio yma. So nes i gymryd risg bach ac uh, a, a, a dyma ni pum mlynedd wedyn, dal i fynd yn, dal i fynd yn gry. Dwi'n meddwl y peth pwysica yn y byd gwaith ydy mwynhau beth ydych chi'n neud. Os ydych chi'n mwynhau beth ydych chi'n neud, Mae gennych chi llwyth mwy o ddiddordeb, lot mwy o jans o llwyddo, ac dwi'n mwyn yn chi wastad streifio i, i wneud y gorau fedrych chi. Sbiwch ar y lle. Mae o'n postcard location. Mae o'n absolutely anhygol. A dwi'n rhedeg efo nheulu fi hefyd. So mae mam a dad o hyd yma, mae'r fiance yma, um, mae'r pobl lleol yn dod o hyd, mae plant yn dod ar ei feigs, a da ni'n gallu rhedeg yr unig fel ni'n wynt yng Nghymru. So, does gen i ddim cwynion o gwbl yn fan hyn. Mae'n braf iawn gael unigolion yma sydd gyda ni yn dod adra am a ha o brifysgol, oherwydd yn Menlyn Llynnon, os da chi'n gweithio yma, da chi'n gorau ychydig bach o bob dim. So, nid yn unig fyddwch chi yn siarad i gwsmeriaid, ond ella byddwch chi yn delio hefo uh, yr ochr admin, ella yw'ch gorau helpu allan yn y gegin, ella fyddwch chi llnau toilet neu torri gwair neu wbath. Ond dyma'r fath o bethau nes i ddim dysgu pan i'n ifanc. Y cyfrinach i fi i adeiladu tîm da ydy jyst gadael iddyn nhw fod a gweithio y job nhw hunan allan. Os dwi'n micromanagio, na i fynd ar nyrfa bobl. So dwi kind of jyst yn rhoi lot o ffydd i fewn i'r pobl mae gyd. Ac wrth gwrs mae, mae hanner y bobl yn teulu anyway, so maen ma nhw'n ma nhw wych. Ond na, i, i, i fi, mae o, mae, mae o really yn gallu jyst cymryd cam yn ôl rhan fwyaf amser a bod yna i bobl pan maen nhw'n rili really angen ti. Pan ti'n cael enni rhywle fel Sir Fôn, mae dy waed di a curiad calon chdi, mae'n mae mynd efo'r bit y bywyd yma. So pan ti'n symud i Llundan, a mae pethau yn can milltir yr awr, mae'n ma hawdd iawn llosgi allan, a dyna na digwydd iddo fi. So o'n i eisiau breg bach, So ddes i adra, a wedyn nes i sylwi faint o'n i'n caru Sir Fôn, faint o'n i'n licio bod o amgylch teulu a ffrindiau, a so o rhaid i mi gweithio allan ffordd i aros, a Melin Llynnon oedd yr ateb. Mae Ynys Môn fatha breuddwyd. Mae Ynys Môn yn just O, oh, mae'n ma hafan. Mae o, fi wedi gweld am milltiroedd a ddim gweld unrhyw berson. Dwi'n gallu gweld rhyw deg milltir o mlaen i rwan. Lle yn Llundan, ti fatha sardin ar y tube o felly. Dwi'n licio hynna. Mae Llundan hefyd uh, efo lot o hanes, ond os i'n rili really tyrchu fewn iddo fo, mae Sir Fôn hefyd, a mae hanes Sir Fôn yn bwys mor bwysig. Fatha, Dach chi'm yn sylwi faint o bethau mae ma Sir Fôn wedi cael effaith ar y byd i gyd. Mae, mae gallu siarad Cymraeg yn ofnadwy o bwysig i busnes ar Sir Fôn ac mae, mae, mae, mae rhaid iddi fi gael pob sein gyda ni yn dwyieithog. Mae hynna yn contract fi hefo'r cyngor. So, mae o lot rhatach iddo fi gallu neud o fy hun na talu rhywun i neud o. Mae gen ti hefyd yr cyfryngau cymdeithasol, ac mae pobl yn rili really gwerthfawrogi pan mae pethau fel la yn dwyieithog. Felly, pan dwi'n neud post yn bora, a mae, mae angen neud post bob bora oherwydd mae pobl yn gofio bod chi yma, os dwi wedyn yn, yn gyflym iawn yn gallu neud o yn Gymraeg a Saesneg. Dwi, dwi, mae gennau i llwyth o product Cymraeg, mae gennau ni siocled, gin, uh, llyfr a bod dim Cymraeg. Um, a mae pobl yn dweud, o, oh, ti'n neud rili dda ar iaith. Dwi'n fatha, hwn di iaith fi. Dwi'n jyst ddim yn dall, neu fatha, yn llan ddeisant, dyna ydy'r iaith da ni'n siarad.